Il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Għaż-żmien tal-Ġimgħa Mqaddsa, ħsibna biex nitkellmu dwar żewġ kelmiet marbuta ma' kuntest reliġjuż. Fl-ewwel parti tal-programm, Luke Vella se jkellimna dwar l-etimoloġija tal-kliem Kyrie eleis u Christ eleis. Waqt li fit-tieni parti tal-programm, Clara Vassallo se tkellimna dwar in-nisel tal-kelma kontemplazzjoni. Il-Kyrie Leis jew il-Christe Leis ġieli ngħidu meta nistagħġbu b'xi ħaġa kbira. Il-lingwa Griega jew dik Latina qatt ma kienu l-forte tagħna l-Maltin. Jekk saħansitra mmorru lura għas-seklu 14 u 15, Meta ordnijiet reliġjużi kienu qegħdin jiġu stabbiliti hawn Malta, il-kliem Malti reliġjuż u liturġiku kellu influwenza qawwija mill-kliem Sqalli Latin u Grieg. Fir-riċerka tiegħu, Joseph M. Brincat jgħid li fl-1330, L-Isqof Ġermaniż Ludolf von Sudaim kien fi Sqallija u rrimarka li r-rit Nisrani kien bil-Grieg u bl-Għarbi. Dan seta' wkoll influwenza lil Malta minħabba l-qrubija tagħha ma' Sqallija u minħabba l-impatt li ħallew fuqna. Il-fatt li l-Latin u l-Grieg għal bosta Maltin kienu lingwi aljeni għal kollox, wassal biex sal-lum stess baqgħu ffossilizzati bosta kelmiet u espressjonijiet f'kuntest reliġjuż. li ġejjin minn dawn il-lingwi. Fi programmi preċedenti konna semmejna l-klassiċi busillis u regna materna li ġejjin mill-frażijiet Latini indie busillis u requiem aternam. Kirjelejs u kristelejs huma żewġ kelmiet fuq l-istess skala. Ġejjin minn Grieg u huma taħsirit ta' żewġ frażijiet li jingħadu fil-lingwa Griega. Imma x'juri dan kollu? Innoċentement, il-Maltin kienu jirreplikaw dak li jisimgħu u jippruvaw jagħmlu sens minnu. U l-fatt li kienu jiġu ripetuti spiss fil-litaniji, fit-talb, fil-knejjes u fid-djar, wassal biex ċerti espressjonijiet jaqbdu u jibqgħu jintużaw sal-ġurnata tal-lum. anki jekk forsi ħassarnihom aħna stess, u b'daqsxejn taħsib illum nistgħu faċilment naslu għall-etimoloġija propja tagħhom. Tlaqna nisimgħu lil Luke Vella jatina aktar informazzjoni dwar l-etimoloġija ta' Kirja Lejs u Krista Lejs. F'sitwazzjoni fejn forsi ma kunx qed nistennew li xi ħadd jiġib xi ħaġa jew xi li jaħsadna jew quddiem traċedja, mhux darba u tnejn illi mill-qalb jew anke b'sentiment toħroġ din il-frażi il-kirjenejs jew il-kristenejs. U fil-ġabra tiegħu Patri Edmund Stuma ta' idjomi Maltin isemmi li dawn iż-żewġ kelmiet anke jintużaw f'kuntest meta xi ħadd itilfek is-sabar jew dik li jkun qed jagħmel jew qed jgħid. Imma x'inhi l-etimoloġija ta' din il-kelma, il-kirje lejns jew il-kriste lejns, li ż-żewġ kelmiet għandhom l-istess funzjoni. Dawn iż-żewġ kelmiet ġejjin propju mill-Grik u tnejn li huma wkoll huma taħsira ta' talba waqt l-att penitenzjali fil-bidu tal-qoddisa li għadha tintuża sal-lum. Kirje eleison, Kriste eleison. Illi bażikament Kirje eleison tfisser Mulej ħniena u li minnha ħriġna, l-espressjoni Kyrie eleis u Christe eleison tfisser Kristu ħniena li minna ħriġna l-espressjoni u t-taħsira Christe eleis. Però parti dak li anka għal patri jedi minn stoma fil-ġabra tiegħu li dina da tintalab fil-rit potenzjali f'kull qoddisa Naħseb li l-probabbiltà għaliex il-Maltin għamlu din it-taħsira hija propju mill-litanija Lawretana, dik li nafu iktar bħala l-litanija tal-Madonna fit-talba tar-Rożarju. Għaliex, għaliex propju il-Maltin minkejja li kienu jirreċitaw din il-litanija bil-Latin, għajla kienu jaħsbu jew kienu jafu eżatti x'inhuma l-isnu. Ma kienux jafu s-sens tagħha ta' din ta' dawn it-titli kollha tal-Madonna. U fosthom anka kif nafu l-litanija tibda propju eh, bil-Mulej ħnina, Kristu ħnina, Mulej ħnina. U allura minn ma kienu jafu minn Kirjelejson ħriġna Kirjelejs u minn Krista Elejson ħriġna il-frażi jew l-espressjoni Kristeles, illi llum jintużaw anka f'kuntest barra jew altru mill-ambjent ta' ħnina jew ta' talb. Meta kont għadni żgħir, waqt il-quddis, fil-lezzjonijiet tar-reliġjon, waqt il-mumenti ħelwin tad-dutrina, jew waqt il-laqat formattivi fiż-żaza ħaddim ansara, spiss kont nikkontempla waħdi dwar it-tifsir ta' ċerti kelmiet li kont nisma' f'kuntest reliġjuż. Ma kontx nifhem xi tfisser meta nisma' lil min jgħid, 'Weġġaħ lil missierek u lil ommok'. Kont ngħid bejni u bejn ruħi, 'Għalfejn għandna nweġġgħu lill-ġenituri tagħna? Il-verb weġġaħ ġej mill-kelma ġieħ u allura jfisser li għandna nħobbu u nirrispettaw lill-ġenituri tagħna. L-istess kien jiġrili meta niġu għall-kmandamenti. Mhux dejjem fimt xi jfissru l-kliem tiżnix jew batal, meta ngħidu la tiżnix jew li m'għandniex insemmu l-isem t'Alla fil-batal. Il-verb tiżnix ġej mill-kelma żina u huwa marbut mat-tifsira tal-ħażen, waqt li l-kelma batal tfisser vojt. Allura, dawn iż-żewġ kmandamenti qed iħeġġuna biex ma nagħmlux atti ħżiena, u li l-isem t'Alla m'għandniex inkasbruh jew insemmuh għalxejn. Qabel nisimgħu lil Clara Vassallo tagħtina tagħrif fuq il-kelma kontemplazzjoni, xtaqt nikkontempla fuq xi kliem ieħor li jintuża f'kuntest reliġjuż. Jekk nieħdu biss il-qasam tal-ħwejjeġ, tinteressani l-kelma pjaneta. Il-pjaneti mhumiex dawk li nsibu fis-sistema solari, imma l-pjaneta hija libsa b'toqba minn fuq biex tidħol minn ġo ras il-qassis u saħansitra m'għandhiex kmiem. Min kien abbati Żgur li xi darba jew oħra rranġa l-pjaneta tal-qassis biex tkun pulita meta jiġi biex ipoġġi bil-qiegħda. L-alba mbagħad hija l-libsa l-bajda li l-qassis jilbes taħt il-pjaneta meta joħroġ iqaddes. Insibu kemm albi komuni li jintlibsu kuljum u oħrajn aktar fini b'xi bizzilla li jintużaw f'xi festi kbar tal-knisja. Żgur li ġieli smajna bil-kullar. B'kullar, m'iniex nirreferi għal dak li nlibbsu lill-kelb, imma f'kuntest reliġjuż, il-kullar huwa għamla ta' ċintorin żgħir u qasir ħafna, mingħajr ebda bokla u toqob, li jintlibes mill-qassis quddiem għonqu. Ġeneralment, dan ikun abjad u jindika li wieħed ikun qassis, jew inkella beda t-triq għas-saċerdozju. Hemm imbagħad is-suttana, li hija dik il-libsa ta' fuq u twila li jilbes il-qassis, bil-buttuni fin-nofs minn fuq s'isfel. Il-kuluri tas-suttana jvarjaw skont wieħed ikunx qassis normali, isqof, kardinal jew papa. Tipi oħra ta' lbies li m'għandix ċans nispjegom huma l-ammettu, li hawn min isejjaħlu wkoll l-ammittu, il-kamżu, il-kappa, l-ispellizza u l-venumeral. Meta nitkellmu dwar kontemplazzjoni, qed nitkellmu dwar aktar minn sempliċiment ħsieb. Li tikkontempla jfisser tħares lejn xi ħaġa b'attenzjoni, fit-tul, bi preżenza, b'intenzjoni, bejnek u bejn ruħek. Il-kontemplazzjoni huwa ħsieb li mhuwiex mgħaġġel, mhux imfixkel, ħsieb li jħalli l-għarfien jitwieled. L-etimoloġija tal-kelma kontemplazzjoni ġejja mil-Latin contemplatio, ibbażata fuq il-verb kontemplari. L-għerq tagħha, templum, kien ifisser spazju sagru post apposta għan-nies biex josservaw is-smewwiet. Il-qassisin Rumani kienu jħarsu lejn is-sema minn dan l-ispazju biex jitolbu sinjali minnu, allura kon templa litteralment tfisser tħares b'attenzjoni minn post ta' konċentrazzjoni jew qima. U għalhekk li nitkellmu dwar is-sorijiet kontemplattivi li huma sorijiet iddedikati kompletament għall-kontemplazzjoni ta' Alla, jgħixu fis-skiet u s-solitudni b'talb insistenti u penitenza ġeneruża. Fil-fatt, fil-kitba ta' P. Ellen Joseph Adami naraw li fil-ħajja kontemplattiva wieħed iħares lejn il-misteri divini u jitħeġġeġ bl-imħabba lejn Alla. Il-kelma nnifisha ġġorr messaġġ sottili, aħrab mill-istorbju, idħol fit-tempju ta' ġo fik, ħares mill-qrib. Maż-żmien il-kelma kontemplazzjoni bdiet tirreferi mhux biss għall-osservazzjoni tas-smewwiet imma wkoll għall-osservazzjoni tagħna nfusna. Il-filosfi użawha biex jiddeskrivu riflessjoni profonda. Għall-filosfi tal-Greċja antika, bħal Sokrate, Platun u aktar tard Aristotli, il-kontemplazzjoni kienet meqjusa bħala l-ogħla forma ta' attività umana. Għal Platun, li tikkontempla kien ifisser li tħares li lin mid-dinja materjali u minn dak li jidher biex tersaq qrib il-verità eterna u l-forom perfetti tal-ġmiel, tal-ġustizzja u tal-erf. Aristotli mbagħad enfasizza li l-kontemplazzjoni, jew theoria, kienet l-iktar attività nobbli tal-moħħ, att li jagħti paċi, ċarezza u ferħ intellettwali. It-tradijiet umanistiċi użawha biex jiddeskrivu tal-psiket. Fil-psikoloġija kontemporanja mbagħad il-kelma ħadet ħajja ġdida, Illum meta psikologi u terapisti jitkellmu dwar prattiċi kontemplattivi, ħafna drabi jirreferu għal tekniki bħal mindfulness, il-meditazzjoni fuq in-nifs jew il-fokalizzazzjoni fuq il-preżent. Dawn l-għodot jgħinu biex inaqsu l-ansjetà, nikkalmaw is-sistema nervuża u nsaħħu l-kapaċità tagħna li nħarsu lejn il-ħsibijiet tagħna mingħajr ma nagħmlu ġudizzju fuqhom. Il-kontemplazzjoni f'dan is-sens mhiex biss ħsieb profond, hija paċi attiva forma ta' attenzjoni li tagħtina spazju biex nifmu x'inhuma s-sentimenti tagħna, kif nirreaġixxu għall-istress u kif nistgħu nkunu aktar preżenti fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Riċerka psikoloġika turi li prattiċi kontemplattivi regolari jistgħu naqsu l-livelli tal-kortizol, itejbu l-konċentrazzjoni u jsaħħu r-reżiljenza emozjonali. Għalhekk illum il-kontemplazzjoni hija meqjusa bħala għodda ta' fejqan mentali, mhux biss att spiritwali jew intellettwali. Allura, id-darba li jmiss li se tieqaf tħares lejn ix-xemx nieżla jew tkun qed tikkonsidra xi deċiżjoni jew sempliċement qed tieħu nifs fil-fond, ftakar fit-tempju li hemm moħbi f'din il-kelma. Il-kontemplazzjoni mhijiex biss ħsieb, hija spazju li noħolqu mument li nonoraw u mod kif inħarsu lejna nfusna.